Hormatly hak söýer türkmen doglar Ustad Muhterem Elhaj Abdurrahman Ahundy Teňritananyň üç ýüz ýetmiş sekizinji şumarada Möwludun Nebiniň fazylaty hakda aýdan gürrüňleriniň birnäçe bölümini gysga suratda dykgatyňyza hödürleýäris.
Men gelip, Medinä gelip pygamberi soraýmda, maňa aýtdylar pygamber mesjitde diýdiler. Şonda düýämi duşaklap, mesjide girdim, Pygamber aleýhissalam daşyna sahabalaryny üýşürip oty. Şo wagt men aýtdym, Isma' makaleti ýa Resulallah! Meň gepimi eşit diýen wagtymda, Fekale Ebu Bekir Syddyk razyýallan, Udnihi, udnihi! Getiriň şony ýakyna getiriň, ýakyna getiriň! diýip, Meni eltdiler-de, pygamber aleýhissalamyň maňlaýynda oturtdylar. Şe wagtda pygamber aleýhissalatu wessalamyň huzurynda şu goşgyny okaýar. Men güwälik berýän, hiç tagat gulluk ediler ýaly özüne zat ýok Perwerdigäri alamdan başga. We sen, eý Muhammet aleýhissalam! Tamamy gaýypdan berýän gürrüňleriňe eminsiň sen. Hiç wagtda ýalan aglaýandyr diýen töhmet saňa ýok. Ve enneke ednel murseline vesile ilallah yebnel ekreminel etaib. Sen pygamberleriň Hudaýa ýakyn etmekde wesile etmekde iňki ýakyny sensiň. Eý, aňyrlar atalary päk bolgun pygambar! Sen bize buýur, eý, ýer ýüzünde ýöriýän ynsanlaryň iň gowusy! Gerçe, saňa gelen zatda saç sakgaly agardyp. Kynçylyk bolan zat-da boljak bolsa aýt, bize degşen diýip. Sen bize şefaatçy bol. Ol bir gün ike hiç kim onda şefaat edip başarmaýardy. Senden başga Sewad ibn Karybyň goluny tutjak ýokdy. Şonda. Şoňa şepaatçy bol. Şä wagt pygamber, eshaby-kiram bir begendiler şoňa, şadyman boldular. Bes pygamberiň töwsibini aýtmak, pygamberden kömek talap etmek, pygambere şefi bol diýmek bi şu hadyslar bilen sünnetden bolýar. Hiç güne oňa bidgat diýer ýalyk däl. Ondan soňra Bir gahdy zaman bolupdyr Hezreti Omaryň wagtynda. Şonda Belal ibni Hars diýen sahaba gelip, Pygamberiň gabryna gelip, Ýa Resulallah, istasqi li ummatik fe innehum heleku, Ummatyňa ýagyn dile, ummatlaň heläk boldy diýdi. Şonda pygamber aleýhissalam, Onuň dişine girip, ýagyn ýagdyrlar diýdi. Elhasyl, pygamber ölenden soňra-da köp ulamalar ondan kömek talap edipdirler. Biziň mezhepbaşymyz hezreti Ymam Agzam gelip pygamberden kömek talap edip bir goşgy aýdýar, uzyn o. Şonuň birnäçe beýtini men eşitdirip bilýän.

Sen tamam merizleriň derdine Sen dewa berdiň we ýeriň ýüzüni Öz bagşyşyňdan doldurdyň. Ýa maliki kun şafigi fi fakaty, inni fakirin fil wera li gynak.

Eý ynsan jynyň sylagylsy, baýlygyň da hazynasy, sen öz baýlygyň bilen maňa sahawat et we özüň menden razy bolda meni razy eýlendir. Ene tami'un bil judi minke we lem ýekun li Ebi Hanife fil enami siwake. Men senden Jomartlyk isleýän Ebu Hanifaň adamlarda senden başga zady ýok. Ynha, biziň mezhepbaşymyz şu ýere pygambere zat-a zergadyp gelip, hatda hezreti Ymam Şafygy fermaýş edipdir, Ählun-nebi zerigaty we hum ileýhi wesiletý. Erjuu bihi mugtagadan biyedil yemini sahifati. Pygamberiň ähli beýti meniň wesilämdir. Şolar Hudaýa ýetişmek üçin maňa bir ulkan wastadyr. Men umyt edýän ertäki günde şolaň hormatyna name-i amalym sagymdan beriler diýen şolara umyt edip men Sagdalmerler diýen umydym bar. Ýa Hezret Ymam Zeýnul Abidin aýdýar, Ýa rahmatan lil alemin edrik li Zeýnil Abidin. Bir wagt gyssananda pygamber çagyrypdyr, Eý, alama rahmat bolan pygamber, sen Ymamy Zeýnul Abidine özüň ýetiş kömek ber. Ine, pygamber aleýhissalatu wesselama. Wasta edip, ondan istigasa eden sahabalar, onuň üçin gelen rowaýatlar beter kän. Onuň üçin şejere hadyslarda gelip, biziň mezhepbaşymyz, sahabalar,

Ynha, biz wesile edýänimiz şu zatlardan şüri. Elhasyl, biziň şoş Şerefil enam atly okaýan möwlidimize ol özüniň üsünde gürrüň edilnen möwlid hesabyndan däl, olar zikir mejlisi. Pygamber aleýhissalatu wessalam hadys-şerifde fermaýş edipdir. Bir kowum oturypdy bir ýerde, Hudaýy zikr etseler, asmandan bir perişde gygyrar, Eý, jemaat! Indi zikriňiz tamam bolandan soňra, hemmäňiz gidiň, baryňyz günäden ýalkyn! diýip gygyrlar. Biziň şol mejlislerimiz ehtifaly zikri.

Biz ol halky zikriň jümlesinden, hatym-hajigäniň jümlesinden, olar zikir mejlisi, onuň üçin onda hiç güne ulamalan gürrüňi bolmaz. Biziň ol ýyl on iki aý okyýan Mewlüt mejlis diýip okyýanymyz zikir mejlisdir. Mewlid mejlisi diýilýäni, ine, taryhlarda gelipdir, mewlid üç karyndan soňra tapyldy. Ondan soňra ähli yslam goýmany şäher-be-şäher, oba-oba jeşin tutdular diýilýän mewlid, Pygamber alaýhyssalamyň bolan gününi, bolan aýyny tejlil etmek.

Onuň üçin şu mewlütde bidgat däl, ýagny bidgat iki jüri bidgatymyz bar, bidgatyn lugawy, bidgatyn şergy. Bidat lugawy diýeni el mustahdas mutlaka, her bir täze tapylan zat, ozal ýok bolupda soňra tapylsa şoňa bidgat diýýär. Çig adat bolsun, çig adat bolsun.

Umumy jahany yslam şuňa jeşin tutýany şü bidat diýip kitaplaň gürrüň edýän şü şoňa bidat diýilýäni lugawy manaň ygtybar bilen bidat şeri manaň ygtybar bilen bidat däl belki onuň üçin delil bar Pygamberi ullaň diýen delil Ma'ruf Kerhi diýe Hanefi mezhebinde Ewliyalla gaty olakan adam. Şol imam Kerhi aýdypdyr, ýani haýsy bir adam Pygamber Aleýhissalamyň bolan gününi bolan aýyny ulaltmak üçin musurmanlary üýşürip gijeleri bolsa

Haýsy bir adam Mewlüt okylýan möwzugy kast etse, Palan ýerde pygamberiň Mewlidi tutulýar, pygamber üçin jeşin tutulýar diýip-de şoňa gitmegi kast etse, ol jennetiň bir bostanyny kast edip gitdi. Neweşden, ol adam o möwzugy islemeýär, meger pygamberi söýenseň şo zat gelýär. O pygamberiň öz aýdan kebi. Her kim meni söýse men bilen bile jennetde bolar diýip. Hezreti Ymam Hasany Basry fermaýyş edipdir, Hudaý Tagala Uhad dagy ýaly maňa gyzyl berse, şo gyzylymny şi möwlidiň jeşinine sarp ederdim diýip. Jüneýdi Bagdady diýen bir okan öwliýa fermaýyş edipdir, Her kim pygamberiň möwlidine hazyrypda şoň gadyr-gyýmatyny ulaltsa, şol iman bilen, Bagtly bolan adamdyr şol adam diýipdir. Ine-hä alimhurmalylar Mewlüt Mewlüt diýip özünde gürrüň edilýän taryhlaryň meselem Kuruny seläseden soňra tapyldy diýip gürrüň edýän mewlütleri şi Aýy güni bolan aýyny bolan günni tejlil edip şonda tutulan jeşindir. Ol ýyl on iki aý okaýan möwlüdimiz olar zikir kabylasyndandyr. Allah tebarek we taala hemmämize towfygy hidaýat berip-de, barymyzy Pygamber aleyhissalamyň hormatyna ýalkap, özi bilen bile jennetde ýaşaýanlardan aýlansyn.